Prynu bod yr, yr urdd a Steddfod yr Urdd yn cael eu defnyddio'n wleidyddol, bod y Llywodraeth eisiau rhoi'r argraff a rhoi sioe o fod yn tyff ar derfysgwyr ac ar drais, a'u hateb nhw, fel bob amser i wneud hynny, ydy mwy o drais, mwy o drisiau, dangos y drisiau. Petai rwy'n wir yn poeni am diogelwch yr Eisteddfodwyr, a barnu bod angen heddlu arfog, mi fydd y rheini mewn stafell yn barod i ymateb i unrhyw beth sydd yn codi. By' nhw ddim yn cerdded rownd y maes yn gwneud sioe fawr o'i dreser, yn tynnu lluniau nhw gyda bechgyn bach uh, yn hybu diwylliant drysau a diwylliant trais, diwylliant y gemau fideo. By' nhw ddim yn gwneud hynny. sioe yw hwn ac yng nghanol hyn mae'r urdd yn cael ei defnyddio a dyn ni'n colli rhywbeth pwysig iawn o ran yn gwerthoedd ni. Yn ceisio magu'n plant ni fan hyn i ddeall beth yw ei hetifeddiaeth nhw a dyw hwn ddim yn unrhyw rhan o'i hetifeddiaeth. Byddai'r rhai yn dweud falle bod gweld yr heddlu yma yn gwneud i bobl deimlo'n fwy saff. Beth ydych chi'n dweud i nhw? Ie, yeah, mae Ni yw am yn bosib yn emosiynol bod hynny'n wir am nifer o bobl, ond am bob person felly, mae'n ennyn chwilfrydedd, yn enwedig ymhlith y bechgyn bach, sydd ag obsesiwn oherwydd gemau fideo, ffilmiau ac yn y blaen, ynglŷn â gynnau a drysau. A Nid diddordeb yn yr heddlu, nid diddordeb yn yr amddiffyn, ond diddordeb yn y drysau sydd. A mae'r heddlu wedi cyfrannu at hyn, gweithio'r modd, trwy gael tynnu lluniau gyda plant, gyda drysau, trwy hyd yn oed tynnu bwledi allan o drysau, gadael i'r plant cyffwrdd a chwarae gyda bwledi. Mae hwn yn math beth mae angen rhoi stop arno fo. Nid bai swyddogion yr Urdd yw hyn, bydden nhw mewn sefyllfa amhosibl, allan nhw'n cael eu gweld yn gwrthod cais gan wladwriaeth i amddiffyn pobl sy'n dod at, at yr Urdd fel mae wladwriaeth yn barnu, ond mae hwn yn cael ei wneud, adeg etholiad, am resymau gwleidyddol i'r Llywodraeth ymddangos bod nhw'n gweithredu'n ddyf.
Teimladau cymysg. Dwi'n deall, dwi'n deall o ble mae Fred Francis yn dod, dwi'n deall i ddadleuon e. Mae nghalon ni'n cytuno. Mae mhen ni'n dweud, hmm, falle dan yr amgylchiadau, ond yn y llaw arall, oedd ang- oes angen iddyn nhw fod mor amlwg ar y maes? Cwestiynau. Be amdanoch chi? Maen nhw'n tueddol i anelu at targedau soft fel petai, a, a son yn ofni taro pobl ifanc a plant, a felly mae'r ysteddfod yn un targed eitha posib. A felly mae'n bwysig bod uh, arydd a gwneud rhywbeth pendant i roi pobl off ac i gwarchod ni. A ni'n cytuno yn hollol a beth mae uh, a cael yr uh, heddlu ar y maes. Wel, mae'n od chi'n bod, i, i gweld nhw yma, ond sa'n credu bod nhw wedi ymharu dim ar ddim yn gwirionedd, ac maen nhw wedi toddi mewn gyda'r uh, pobl ac yn arbennig gyda'r plant. Maen nhw, wy'n teimlo bod nhw'n plant â nhw uh, wedi nagos iawn at ei gilydd. Uh, na, wy'n ffydi gweld, chi'n bod, dyn ni moyn ddod o fod a fydde Sir Owen am Edwards yn yn dod nôl a gweld hyn yn dyfe, i wyl yr urdd ac yn y blaen, chi'n mwyn. Fydden ni'n siŵr fydde fe ddim falch, fydden ni'n ei ddim moyn, yn dyfe. Ond ar hinsawdd fel mae hi, lle i weld y pwynt, yn dyfe. Na, sa'n credu dylen nhw fod ma o, o gwbl yn y lle cynta. A'r ben na, mae'r ffordd maen nhw wedi bod yn cerdded y lle um, yn hamddenol, fel sef yn hollol normal, yn, yn anghywir. Yn credu bod e'n beth ofnadw i weld ma ar y maes.